Kia ora e hoa mā, nau mai ki taku hōngere. I tēnei rā ka whakautu au i ētahi pātai kia mōhio mai koutou ko wai ahau. Nā, ko te pātai tuatahi, ko wai tō ingoa? Ko Kayla tōku ingoa. Nō hea koe? Uh, no, no Aotearoa ahau. Uh, no Te Whanganui a Tara ahau. E hia o tau? Rua te kau ma ono ōku tau. He aha tō mahi? He kaimahi ahau ki roto i tētahi whare kāwhe. Ka whakarite au i ngā Inu kawhe, kapu tī, me ngā momo kai. He aha ai i tīmata koe i tō hōngere? I tīmata au i taku hōngere nā te mea kei te hiahia au ki te āwhina i te hunga e ako ana i te reo Māori, i tō tātou reo rangatira. Otirā, kei te hiahia au ki te tuari i ōku whakaaro me ōku wheako o te ako reo hoki. Ko te reo Māori tāku reo, tōku reo tuarua, ā, kei te ako ahau i tōku reo tuatoru ināianei ko te reo Pāniora, te reo Spanish. Nā reira, kei te mōhiotia ahau ki ngā uauatanga o te ako reo. He aha ngā momo kiriata ka kitea e mātou. Ā, ka kitea e koutou i ngā kiriata e pā ana ki ngā mahi o ia rā i roto i te reo Māori. Kia mōhio mai koutou i ngā momo kōrero e hāngai ana ki te kāinga me ngā horopaki o ia rā. Otirā, hei tāpiri i tērā, kei te hiahia hoki au kia whakaatu kia koutou i ngā kaupapa e pā ana ki te hauora hoki, e pā ana ki te whakapakari i te tinana, te haere ki te whare pakari tinana, me ngā kai hauora pai. Hei whakarite, hei tunu, me ngā momo haerenga ki ngā wāhi, ki ngā tāone, te haerenga ki tāwāhi hoki. Ā, koirā ngā momo kiriata ka hangā ahau. He aha ngā mahi pai ki a koe? Ko ngā mahi tino pai ki ahau, ā, ko te haere ki te whare pakari tinana, ki te whakapakari i te tinana, ki te korikori tinana, Otirā, ko te mahi pai ki ahau ko te ako reo. He tino mīharo ki ahau ki te ako i tētahi reo anō, ki te ako i ngā kōrero e pā ana ki ngā ahurea. Huri noa te ao ki tā koe i ngā iwi katoa, i ō rātou nei tikanga, ō rātou ake waiata, whakapono, reo, he pai hoki ki ahau te whātoro i toku tinana, i a rā, i a rā, koera, arā ko te yoga, te ingoa o tērā Momo korikori tinana me te whakatau wairoa, te noho ngū, te mahi meditation, a me ki, ai, wera ki. I ako koe i te reo i hea? Na i ako au i te reo I te wā e tamaiti tonu ahau, tino waimarie ahau, ā, nā te mea i tipu au i roto i te reo Māori, ā, i haere ahau ki te kohanga reo, i haere hoki ahau ki te kura kaupapa. Nā tōku māmā i haria ahau ki te kura kaupapa, nā, me mihi ahau ki a ia nā te mea, koirā te take kei ahau tōku reo. Māori. Heoi anō, kāre i roa te wā ahau i roto i te kura kaupapa. Uh, I noho ahau ki te kura kaupapa mō ngā tau e toru, nā i wehe ahau mai te kura kaupapa i te wae waru oku tau i kātahi i haere ahau ki te kura auraki. Nā i kite ahau i taku reo, i te wāi ka haere, i haere ahau ki te kura auraki, ka timata te mimiti haere, te ngaro haere o tōku reo Māori, nā te mea ko te reo Pākia te reo matua. Nā reira, koera hoki te take he tino kaha ahau, he tino kaha taku hiahia ki te pupuri ki tōku reo, kia kore e ngaro. He aha ō moemoea, ō whāinga? Kōku moemoea, ko te mea tuatahi, ko te hanga i tētahi wānanga ako i runga i te ipurangi mō te reo Māori, koirā tētahi o ōku moemoea. Ko tētahi atu, ā, ko te haere ki tāwāhi, te hūnuku ki tāwāhi, kia ako i te reo Pāniora, kia ako i ngā tikanga o tē, nō tētahi atu iwi. Ko taku tino hiahia a tērā tau, kia haere ki te whenua o Mehiko, kia noho ki reira mō tētahi tau, ki te ako i te reo Pāniora, ki te ako i ngā tikanga, kia ako i ngā āhuatanga o tērā iwi, te iwi a Mihiko, nā te mea, kei te mōhio ahau, he reo anō tā rātou, he reo i mua tonu i te reo Pāniora, nā reira, ko taku hiahia kia kia kimi, kia rapu, kia rangahau i te reo taketake o tērā whenua. Ki a tū o ku moemoea, kia taia hau te whiwhi oranga i roto i te reo Māori, kia taia hau te, te mahi i roto i tēnei mahi i ngā wā katoa, aopoa, aopoa, kia kore au e E kimi i tētahi atu mahi i raro i tētahi atu kaupapa. He aha ētahi kōrero tautoko mō te hunga e ako ana i te reo? Kia kaha, ā, whawhai mō tō reo. Ko te reo matua, ko te reo Pākehā i tēnei whenua. Nā, e whawhai mō tō reo. Kōrero i te kāinga, kōrero i ngā tiriti, kōrero i ngā toa, kōrero i ngā wāhi katoa i Aotearoa, kia mōhio mai ngā tāngata ko te reo Māori te reo tūturu o tēnei whenua. Nā, whakapono ki tērā e kore koe e taka, e kore koe e. he wareware, he pupuri te reo i roto i tō ngākau, kia kaha, kia manawanui. Kia ora. Nā reira, hei whakakapi i tēnei kiriata, ā, me tuku ai te mihi ki a koutou e mātaki mai ana i tēnei kiriata. Tēnei te mihi nui ki ngā tāngata i te whāinga e mātaki ana i tēnei kiriata. Ko te tumana ko kua whai hua. Engari, ai. Ka kite anō.